dem ganz neien Hotel hei zu Dikrech am Dezember dat lescht Joer. Do stoung mer hei nach op engem Chantier. Wéinst der Pandemie hu sech d'Aarbechten natierlech och e bëssen erausgezunn. Elo awer ass et endlech esouwäit an aus dem ale Beau Séjour ass eng nei Top Adress hei zu Dikrech ginn. Am November dat lescht Joer konnt schonn de Restaurant La Fondue op der Nummer 12 op der Esplanade seng Dieren opmaachen. Elo dann endlech war et och esou wäit fir den Dräi-Stären-Hotel. An zwar am selwechten Esprit. Am Esplanade-Hotel La Fondue fillt ee sech e bësse wéi an engem Chalet an de Bierger, eng gemittlech Atmosphär, déi aluet ze bleiwen. On est parti sur la même, le même style de déco, donc on est basé sur. Voilà le bois, l'esprit chaleureux comme ça et voilà des chambres on va dire assez assez basique avec une literie de qualité, une belle télé bien comme il faut parce que ça c'est important pour les gens et puis une belle salle de bain voilà basique mais simple et efficace. No der Renovéierung an dem Ausbau vum fréiere Beau Séjour Hotel kann den neien Esplanade Hotel elo op wäit iwwer 20 Zëmmer zeréckgräifen. Den Etablissement riicht sech u jiddereen. Hei wëll een an Zukunft och mat de Betriber ronderëm zesummeschaffen. Trotzdeem adresséiert sech den Hotel virrangeg un d'Touristen. Och d'Deko vun den Zëmmer gouf an deem Sënn konzipéiert. Avec la petite note luxembourgeoise, donc en fait toutes les chambres sont décorées avec un panneau.

Enn Juni huet den Esplanade Hotel de Betrib opgeholl, an och wann elo keng richteg Fondue-Zäit ass, sou gëtt et dach hei eng Summerkaart mat Zaloten, an iessen kann een och op der Terrass. Also roueg mol ralussen a vläicht och ausprobéieren, hei ginn et och eng Partie Zëmmer mat flotter Vue op d'Natur eraus, wou ee sécher mol gär méi laang bleift. Am Hotel kënne se et op alle Fall net méi erwaarden, sou richteg lasszeleeën.

On a maintenant enfin un joli petit hôtel sans sans prétention mais un joli petit hôtel à Dikrech.
Den Iesel dee gehéiert zu Dikrech wéi den Hunn normalerweis op de Kierchtuerm. A well all Kand vun hei dat weess, huet de Syndicat d'Initiative dësen elo als Zuchpäerd geholl, Fir e flott Spill iwwer d'Koppen vun Dikrech. D'Schoulkanner aus der Gemeng, déi hunn den Donkey Challenge fir eis ausprobéiert. Dikrech huet d'Chance als Stad matten tëscht 3 Hiwwelen ze leien, wou ee ka wonnerbar spadséiere goen. A fir dass dat elo nach méi interessant gëtt, virun allem fir Kanner, huet de Syndicat d'Initiative vun Dikrech den Donkey Challenge an d'Liewe geruff. D'Anki Challenge ass eng Erausfuerderung am Fong virun allem fir méi Jonk a fir Kanner geduecht an et geet dobäi drëms déi 3 Hiwwele ronderëm Dikrech ze bezwéngen, also erop ze klammen an dat sinn eben 3 verschidde Wanderweeër. Dat eent ass erop op den Däiwelselter, dat anert ass d'Seiter drop an de Bësch an dat lescht ass dann den Härebierg erop, dat ass souzesoen d'Kinneksetapp, den héchste Bierg hei ronderëm Dikrech. A wann een déi 3 Bierger gemaach huet an och noweise kann, datt een op all Bierg uewe war, da kritt een och eng kleng Belounung dofir.
Zwee fënneft Schouljoer aus der Grondschoul wëllen den Defi ugoen. An Etappen natierlech. Haut steet d'Montée vum Seitert un. Alles wat d'Kanner fir den Donkey Challenge brauchen, sinn d'Kaart vum Wee an en Handy, wou souwuel Bluetooth wéi och de Standuert an d'Push-Noriichten aktivéiert sinn. An d'Éislek-App, iwwer déi dat Ganzt leeft. Passéieren si mat hiren Handyen da gewësse Punkten um Wee, kréien si eng Meldung geschéckt, wou et interessant Hannergrondinformatioune gëtt. Beim Saitertour awer, do gëtt et als éischt emol eng ganz berouegend Noriicht. Majo, d'Kanner se gewuer ginn, daten se elo musse bis do uewe bei de Pavillon viru goen, wat eigentlech d'Scheedhaissen ass, wat een och hei zu Dikrich ganz gutt kennt als Scheedhaissen. An d'Kanner hu lo gemengt, jo mir gi lo bis viru bei d'Scheedhaissen an da kënne mer eng Paus maachen. An ech mengen, si hunn och all eng Schmier oder een Uebst dobei an ech mengen, dann ass de Moment fir dat z'eessen.
Elo also ass emol Rascht ugesot an dat ass och néideg bei dësem Wee. Do geet et nämlech direkt ferm biergop. D'Meenungen iwwert den Optakt sinn deemno gedeelt. Ech hun et gudd fonnt, et war schon en bessen ustrengend. Schéin, also mat der Klass rem bessen raus spazéieren ze goen, fan dat ass emmer flott. An wéi war den Ufank dann hei elo net ze haart? Nee, dat ass gaangen. Also e bëssen Ustrengung, awer net ze vill. Cool, gutt, ausser dee Bierg rop goen, dee war e bëssi anstrengend. Mee et ass awer ok, et war, et ass ze maachen.
Mee et ass cool, mengen ech.
Dat Schlëmmst hu si awer elo hannert sech an no enger klenger Stäerkung dann geet et ganz relax virun. A schonn gëtt et nees eng Meldung op den Handy, déi Kéier mat e bëssen Zousaz-Info.
Si mussen de Joer hei, äh, dem Jeeër hei äh, Ja, ja. Geld bezuelen, fir dass hien net jo- joe kënnt.
Steet dat wierklech drënner? Ja, hei.
Dass äh, deen äh, hei, deen ähm, äh, Bësch, dee gouf, dee misst eigentlech ähm, virun ee Joerhonnert, mengen ech, äh, misst deen äh, ofgeholzt ginn. An ähm, dunn awer d'Dikrecher, déi wollten dat net, well déi, Déi hunn, déi si vill heihinner spadséiere komm a lo och nach ëmmer. An dofir hu se sech dann zesumme gemeet, fir dass dee Bësch nach ganz ka bleiwen. An dat, an dat wollt ech net, also perséinlech wollt ech dat net.
Iwwert all dësen Informatioune kann ee scho bal vergiessen, datt een am Gaang ass eng Wanderung ze maachen. De Spadséierwee mécht sech esou scho bal wéi vun eleng. An der Tëschenzäit treffe mer op dat zweet fënneft Schouljoer, dat sech haut op de Wee gemaach huet. An och hei sinn déi Jonk ganz faszinéiert vun deem, wat si alles op den Handy gespillt.

Getrëppelt ass an waren nach mat Kollegen zesummen dat heescht et konnt een schwätzen an et konnt een de Bësch genéissen an d'Villecher nolauschteren. Flott
well een well mir hei mat Kollegen waren an mir hu vill geléiert an. Mir hun hei ass eng ganz schéi Aussicht.
Eppes allerdéngs dierf net vergiess ginn, Als Beweis dass een och um Bierg war, muss een op all Kopp vum Challenge um Enn och e Selfie maachen. De Kanner an dem Léierpersonal huet dësen Tour an der Natur op alle Fall grousse Spaass gemaach. Den Donkey Challenge dierf een also ouni Aschränkung nomaachen. Also ech menge schonn dat et och fir d'Lett vun hei ganz flott ass. Also fir ee selwer ass et ëmmer erëm flott an de Bësch ze kommen, mee ech menge virun allem dat et fir d'Kanner a fir d'Jugend immens flott ass, well ech hunn nämlech an der letzter Zait gemierkt wann ech emol mat de Kanner, mat menge Schüler hei, also mat menge Schüler hei an de Bësch komm sënn, dat en si oft guer net méi. si selwer an och net mat hire Famillen hei eropper an de Bësch kommen. Dat heescht, dat ass guer net méi esou normal, datt si déi Weeër hei am Bësch kennen. An ech denken, wann een dat da sou un eng App drunhänkt, wat mam Handy dann ze doen huet, wat dat awer da méi cool ass, dann ass dat wahrscheinlech fir si méi attraktiv, fir dann enker dee Wee hei ofzegoen, wéi wann ee seet, Mir gi lo an de Bësch spazieren. A wien um Enn déi 3 Touren an 13 Kilometer gepackt huet, dee kann dann och nach beim Syndicat op der Liberatiounsplaz seng kleng Belounung ewech huelen a stolz op sech sinn, déi 3 Bierger vun Dikrech bezwongen ze hunn. Eng Alters an Zäitbegrenzung gëtt et beim Donkey Challenge net. D'Originne vum Celtic Dikrech, déi ginn op d'Joer 1968 zréck. Deemools gouf et emol nach keng Lafpist. Entretemps steet sech de Liichtathletik Veräin vun Dikrech awer zimlech gutt. Net nëmme kruten si virun bal engem Jor am Stadion an der Mäertesstrooss e komplett neie Belag op hirer Lafpist geluecht, mee entretemps ginn och eng 100 Leit vun engen 10 Trainer forméiert. Freides owes wann zesummen trainéiert gëtt ass deemno ëmmer eng Glace.

An zënterhier ass den Celtic relativ bekannt, och mat villen gudden Leefer.
Also d'Leeschtung ass natierlech grouss geschriwwen. Mir hunn och ganz ganz gutt Athleten a mir sinn och frou ganz gutt Athleten ze hunn, well de Virdeel ass, déi zéien e bëssen déi méi Jonk mat, well dann si se do als Beispill fir déi Jonk. An déi Jonk kënnen och Repèren hunn an déi soen, ok, ma dee leeft gutt, da probéieren ech an déi Richtung och ze goen.
Also ech si scho säit ech am éischte Schouljahr sinn derbäi an ech man haaptsächlech also Mëtteldistanz. Also dat heescht mäi Schwéierpunkt läit sou bei 800 Meter bis 3000 Meter. Iergendwann wëll ech mol eng op eng Europameeschterschaft kommen. an jo dat wier wierklech mäin Dram sou. Dat heescht du bass elo awer schonn zimlech gutt hei? Jo, jo, also ech géing scho soen, datt ech relativ gutt sinn, awer feelt nach e bësse fir op esou eng Europameeschterschaft ze kommen, mee ech sinn motivéiert an ech wëll och dat erreechen.
Einfach emol goen, war alles gutt.
Dass Basisfräizäitsport an natierlech verschiddene wëllen op de Fräizäitsport loossen an dann pushe mer se och net net ze vill, well de Sport muss awer nach e Spaass bleiwen an déi déi elo gutt sinn, ma déi pushe mer an wann si soen, nee ech wëll einfach op mengem Niveau bleiwen, dann. Forcéiere mer se och net.
Ma ech hunn am Fong schonn alles probéiert, ech war am Wäitsprong, am Héichsprong, hunn och schonn Hürde gemaach. Sprint ass mer dunn awer opgefall, datt mer dat am beschte läit an ech hunn einfach gär kuerz a knapp an datt sto kann alles eng Kéier ginn.

Je war awer och mell. Oui.
D'accord.
An hei op der schéiner neier Pist. Dat ass mega schéin, also ech fannen se ass wierklech ganz schéi ginn, leeft ee ganz gutt jo an ech free mech op weider Traininger hei. D'Pist ass fantastesch, also déi nei Pist, déi ass déi ass genial, de Bel'Air ass ass super, déi ass agreabel, déi ass séier, déi ass confortabel. C'est une piste qui a qui a quand même 8 couloirs, que ça soit sur le 200 ou sur le 100, elle rebondit super bien, donc on va dire que ça c'est super important pour les entraînements. que ça soit pour les jeunes ou pour les seniors, c'est pour on va dire que ça, ça évite euh, toute blessure.
Jiddwereen trainéiert mateneen, wéi dat dat och en eenzel Sportaart, ass et wichteg, datt Leit mateneen trainéieren, fir och datt mir eben zesummen halen an dat net jiddwereen an sech an sengem Eck trainéiert an dat dat mir herno kee kee Club sinn. Dat heescht Trainingen lafen parallel mëttwochs a freides vun 8 also vu 6 bis 8 Auer owes an dann déi méi grouss déi hunn och verschiddener Traininge supplémentaires entweder méindes oder oder sonndes en Fonctioun vu wéi engem Grupp se sinn. Wou mer elo
ganz vill. Investéieren och an d'Jugendaarbechter. Ech menge gesi den Owend hei jo eng relativ motivéiert Trainerequipe, déi ganz vill ganz vill investéieren, ganz motivéiert sinn a probéieren do e Géigepoids ze sinn zu deene gréisste Clibb aus dem aus dem Zentrum, eben aus der Stad oder aus dem Süde vum Land. An dat geléngt eis och relativ gutt déi lescht.
Zwei, drei Jahre Celtic hat super Arbeit gemacht. Wir haben sehr viele Kinder, wir haben Nachwuchs. Ich hoffe, dass Kinder bleiben bei uns.
Da gëtt et Neits a Saache Flex hei zu Dikrech. An zwar goufen Ufank dës Mounts op deenen dräi Statiounen Déi ganz BMW Flott géint Minien ausgetosch. Elo also gëtt et nach méi interessant mam geléinten Auto duerch Dikrech ze fueren an och ze parken, well dëse schliisslech manner Plaz anhëlt. Vun de klengen Autoen dann bei déi ganz grouss Gefierer. Virun zimmlech genee zwee Méint do ass am Autosmusée, Déi nei Expositioun 100 Joer motoriséiert Landwirtschaft zu Lëtzebuerg lancéiert ginn. Elo also huet een nach genee 4 Méint fir sech dës aussergewéinlech Ausstellung ukucken ze goen. Hei awer schonn e klenge Virgeschmaach. De Marc Fischte, fréiere President vun der Bauerenzentral ass begeeschtert vun der neier Ausstellung am Autosmusée. Säi Favorit ass dëse Massey Ferguson 65, deen 1958 op de Marché komm ass. Hie selwer ass nach am Besëtz vun dësem Trakter a fiert souguer selwer domat eraus fir Bëschaarbechten. Alles an allem faszinéiert de Marc Fisch virun allem, dass dës Expo eng vun de wichtegsten Entwécklungen iwwerhaapt weist. Muss ee wëssen, dat virdrun eigentlech déi. Meescht also d'Aarbecht alleguerte vun de Päerd gemeet ass ginn, an dat d'Päerd och den Talschent eigentlech vun deem wat gewuess ass quasi och erëm gefriess hunn, wier eigentlech Energie ze hunn, wier eigentlech dat alles kënnen ze maachen. Also ech mengen déi ganz Technik, déi eigentlech virun 100 Joer eigentlech koum ass, huet derzou ebe gefouert, dat méi Liewesmëttel, An dat de Bauer och vill méi liicht kount schaffen. Hei zu Lëtzebuerg sinn iwwer d'Joren all méiglech Marken iwwer d'Felder gefuer, awer haaptsächlech méi kleng Maschinnen, ganz einfach well et am Verglach mat den USA och gréisstendeels kleng Betriber gouf. Trotzdeem wollten se an der Ausstellung zu Dikrech och den Ufank vun der Traktersgeschicht festhalen mat dësem grousse Kéismodell aus den zwanzeger Joren, dee virun allem an Amerika zum Asaz koum.
Déi meescht vun deenen Traktere kommen aus Amerika, well se do riseg Flächen haten, relativ wéineg Lett, déi do geschafft hunn a mat de Päerd hott sech bal net rentéiert fir si riseg Flächen ze bewirtschaften. Der musst Iech virstellen, wär een Trakter wéi dat heien, konnt op enger Farm, jo, ech géif soen 60 Päerd ersetzen an jo och ongeféier 30 Mann. An do ass et scho rentabel ginn, wär. Liewensmëttel op deene Flächen ze produzéieren, wat ouni dës Maschinnen net méiglech gewiescht wier.
Op de Felder gefuer ass dëse Kéistrakter virum Éischte Weltkrich, wéi Männer a Päerd an Amerika hu missen an de Krich zéien an deemno d'Maschinnen hir Aarbecht iwwerholl hunn. Bei eis dogéint sinn déi éischt Trakteren eréischt nom Éischte Weltkrich gefuer. Fir der Hongersnout an Europa entgéint ze wierken, huet den Henry Ford dëse Ford Sun baue gelooss, deen an der Zäit an engem Garage zu Ettelbréck verkaf gouf.
Den Trakter ass ee Meilesteen an der Technik vun den Trakteure gewiescht, well en seng sougenannte Blockbauweis war en immens einfach ze bauen an och méi liicht wéi seng grouss Konkurrenten, wéi de Case, dee mer virdru gesinn hunn. Dat heescht, do ass de Moteur, ass d'Réckrad am Fong geholl vum Trakter, do gëtt déi Viischtachs virdru geflanscht, Gedriff an déi hënnescht Achs gëtt hannen dru geflanscht. Dat huet sech um Fliissband immens einfach gebaut, ass robust an et ass am Fong geholl esou wéi haut nach déi meeschten Traktere gebaut ginn.
Esou eng Maschinn hat wuel net de Confort vun engem haitegen Trakter, trotzdeem war d'Technik fir déi Zäit revolutionär. An dach gouf et am Ufank vill Kritik an nach laang net jiddereen ass deemools Trakter gefuer. Dat huet an der Tëschenzäit staark geännert. fuert och haut déi meescht mat de modernste Maschinnen. D'Basis vun der Technik huet sech trotzdeem iwwer d'Jore gehalen. Du hues Saachen haut, Maschinnen, déi mat Laser schaffen, déi haut Saachen oder Onkraut erkennen. Also dat ass déi ganz Entwécklung, déi koum ass an déi nach ëmmer, wou een heiansdo mengt, et wieren eigentlech mat der Entwécklung um Enn, kommen ëmmer erëm nei Saachen an, wat jo och op déi Manéier gutt ass. Mee d'Basis vu Trakter a sech ass haut nach quasi dat selwecht, also den Ursprung ass nach ëmmer dat selwecht, et gëtt déi selwecht Aarbecht och haut nach dermat gemeet, eben sinn haut méi grouss, et si Klimaanlagen dran, et sinn einfach, et ass schonn ee ganz grousse Changement, mee trotzdem déi grouss Technik bleift. An der Expo 100 Jor motoriséiert Landwirtschaft zu Lëtzebuerg kritt een e flotten Iwwerbléck iwwer déi ganz Entwécklung am Secteur. Gewise ginn natierlech nëmmen déi bekanntste Marken, déi déi wichtegst Entwécklunge festhalen oder awer déi, déi e Bezuch zu Lëtzebuerg hunn. Fir de Maschinnebauingenieur Nico Roeder, deen Traktere sammelt, gëtt et op alle Fall keng méi faszinéierend Maschinn wéi en Trakter, Et wier dëst déi wichtegst Erfindung iwwerhaapt. Eng ganz ofwiesslungsräich Expositioun op alle Fall, déi een sech op kee Fall sollt entgoe loossen. Well grad déi Villfältegkeet mécht jo ëmmer, datt et esou interessant gëtt. An dat gëllt och fir d'Pride Week, déi vum drëtten bis den eelefte Juli war. Bei där Geleeënheet huet och d'Gemeng Dikrech de Fändel vun der LGBTIQ-Communautéit erausgehaang. Fir sech solidaresch ze weisen a géint all Form vun Diskriminéierung virzegoen, LGBTIQ steet fir Lesbien, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer, also all déi verschidde Forme vu Sexualitéit a gëtt mat de Reeboufaarwen associéiert. Villsäiteg a spannend wor och dat, wat Enn Juni an der Aler Seeërei gewise gouf, eng Expositioun mat internationale Wimmelbiller. Och hei gouf et deemno Vill ze kucken an ze entdecken! Enn Juni war déi bekannte Wanderexpo vun der Internationaler Jugendbibliothéik zu München och zu Dikrech ukomm. Op Initiativ vun der Erwuessebildung asbl waren dës deels bekannten, deels onbekannte Biller aus de leschte Joerzéngten hir Rees duerch Lëtzebuerg ugetrueden an dunn op Demande vum Geschichtecafé Bondsënne-Bonsuewen also an der Seeërei gelant. nieft den Elteren an dem Grand Public virun allem d'Schoulkanner an de Genoss vun dëse wibblege Biller komm sinn.
Also wat am Fong ganz flott ass bei de Wimmelbicher, et ginn der fir déi ganz Kleng, wou et einfach nëmmen drëm geet Saachen ze kucken, z'entdecken, Faarwen, Objeten, Persounen. Awer et ginn der och. Mir hunn zum Beispill elo, hunn ech mat de Kanner de Rayon Stied gekuckt, wou et drëm geet, wat fir eng Zorte vu Stied ginn et, wee wunnt do, wéi vill Leit wunnen et, wat fir eng Kuriositéite ginn et. Dat kann ee mat klenge Kanner e bëssen entdecken, mee mat deene Grousse kann een do awer schonn inhaltlech e bësse méi an d'Déift drop agoen. Wat awer ass am Fong e Wimmelbuch? Ma ganz einfach e Buch, wou sech vill deet a wou d'Bild ëmmer nees kann nei entdeckt ginn. An d'Palett ass an der Tëschenzäit enorm ginn, wéi d'Romy Liefgen vun der Librairie Zimmer feststellt. Si war an der Seeërei mat engem Stand vertrueden, fir déi ganz Panoplie u Wimmelbiller-Lektür virzestellen, dorënner och esou ganz entwéckelt Publikatiounen wéi dëst Konschtbuch.
Enk eso een Bild mat ganz ganz villen Informatiounen an herno ass d'Bild opgeraumt an dat ass am Fong eng Interpretatioun vun engem Wimmelbuch. An dat ass u sech eppes och fir Grousser, well heiansdo muss ee sech och froen, wat ass op deem Bild eigentlech vu sou villen Informatiounen, wat kann ech mat deenen Informatioune maachen? A mir kucken eng Buch net méi sou wéi d'Kanner d'Buch kucken. An hei kréie mer d'Méiglechkeet rëm eng Buch sou ze kucke wéi d'Kanner se kucken.
Virun allem awer geet et bei de Wimmelbiller drëm d'Fantasie unzereegen an domat d'Kanner fir Geschichten ze interesséieren an d'Liesen ze fërderen, wat jo och de But vun der Erwuessebildung ass. Déi Responsabel fir d'Liesfërderung ass duerfir net méi wéi frou dës Expo duerch d'Land gefouert ze hunn. An ech kann nëmme just feststellen, dass se sech iwwerschloen, fir Saachen ze kucken. Si geheien, si touchen d'Biller, si kucken, si sichen. Ech hunn e puer Luppen hei leien, si kucke mat de Luppen. An dat mécht einfach Freed ze gesinn, dass se awer Loscht hunn, d'Saachen ze entdecken. An si sinn op fir Saachen. An dat mécht engem erëm Mutt. Dann denkt een, d'Kanner hunn awer Loscht un Saachen ze entdecken an ze erfannen an hirer Kreativitéit. fräi Laf ze loossen.
Iwwregens konnten d'Kanner bei der Expo och d'Wimmelbiller vum Geschichtsmusée entdecken, déi d'Chantal Kerschen hinne bei där Geleeënheet méi no bruecht huet. D'Thema Nohaltegkeet ass net méi aus eisem Liewen ewech ze denken. Och am Esplanade-Hotel hei, do hu se virun allem op den nohaltege Rohstoff Holz gesat. Wa mer nämlech esou weiderfueren, wéi mer elo ënnerwee si fir ze konsuméieren an ewechzegeheien, da kéint et enk ginn hei op dësem Planéit mat de Ressourcen. An duerfir gëllt et schonn, bei deene ganz Klenge mat der Sensibiliséierung unzesetzen. Zënter e puer Joer schonn organiséiert d'Energieagence Course fir Schoulkanner, wou si solle geléiert ginn, op eis Ressourcen op der Äerd opzepassen, also wéi een am beschten Energie aspuere kann. Mir Wäerten eis haut nach eng Kéier ukucken, genau wéi vill dir verhalen hutt vun deene leschte puer Kéieren, wou der meeschtens mat dem Ulrike waart. An do waart der och eng Kéier bei mat mir, ne? Wat do hänke bliwwen ass. Och an der Grondschoul zu Dikrech goufen déi lescht Wochen d'Schoulkanner op hir Zukunft preparéiert. Déi heite Klass huet elo schonn eng fënnef Stonnen hannert sech an ass ganz begeeschtert bei der Saach. Si hu genee verstan, ëm wat et geet. Ech hunn cool fonnt, dass een léiere ka wat ee kann maache fir d'Welt, well et well d'Klima, och de Klimawandel ganz schlëmm an d'Nachhaltegkeit an et ass cool dat ze wëssen, dass een dass een alles ka maachen dofir, ganz villes. Ech hunn dat ëmmer mat menger klenger Schwëster beschwat an alles wat mer kinnte maachen. Ech fannt dat wichteg fir d'Natur. War ganz cool, et war interessant sou iwwert dat Thema Waasser an hei d'Dinger do. An dësen Nohaltegkeetsatelieren vun der Energieagence kann nach awer net einfach mat Informatioune vollgestopft ginn, mee virun allem ganz konkret léieren, wéi si selwer kënnen aktiv ginn. Dat Wichtegst ass einfach, fir datt si an hirem eegenen Alldag. Sech wéinstens mol bewosst ginn, Ok, wat benotzen ech? An dass et net selbstverständlech ass, wou dat hierkënnt. Wann ech eng Luucht umaachen, dass dat net an der Natur kann een net hunn, net e Luuchtschalter, wou een e Bam umécht oder esou. Also dass dat einfach iergendwou hierkënnt an dass dat an dass dat och, jo, deemno wéi seng Opfere muss bréngen, deemno wéi eng Energien an dass et awer och, Alternativen dozou ginn. Haut also geet et elo drëm ze kucken, wéi vill vun deem geléierte Material och hänke bliwwen ass. Duerfir kréien si Froe gestallt a mussen dann am Grupp kucken, sech ze erënneren. Dat awer schéint kee grousse Problem ze sinn. Si sinn einfach frou, endlech ze wëssen, wat ee ka maachen, fir datt et der Ëmwelt besser geet. Mir hu lo ëmmer d'Luuchten ausgemaach, well mer dat ni gemaach hunn. Am Fong hu mer se ëmmer iergendwéi ugelooss oder esou, dat hu mer gemaach. Ech hunn och, meng Schwëster huet mer heiansdo Schoulbicher gi fir ze léieren an der Vakanz oder esou. Jo, villes. An doheem hunn ech och alles am Fong ëmgesat, fir dat ech zum Beispill d'Fënster méi laang op hunn, ganz op hunn. An de Kabel rauszéien wann ech en net grad brauch. Dat ech manner well elo manner D'Heizunge soll umaachen a manner Stroum soll benotzen. Manner Stroum verbrauchen. Direkt de Stecker rauszéien wann den Handy scho gelueden ass. Ech fannen et gutt dat ech eppes ka man fir d'Natur sou et besser geet.
An domat sinn dës Kanner keen Eenzelfall. Déi meescht vun deenen, déi an de Genoss vun dëse Course kommen, kënne sech um Enn tatsächlech zimlech gutt erënneren. Bon, ech wëll och eben, dass dass hinnen dat och wierklech gefält, ne, dass et méi eppes ass, dass se Spaass un der Nohaltegkeet hunn, dass se Spaass un deem Modul hunn an dass se dann eben dowéinst och nach méi motivéiert si fir dat an der Zukunft dann einfach iergendwéi an doheem eben ze praktizéieren, wat se eben bei eis léieren, ne. D'Schoulcourse vun der Energieagence schéinen d'Kanner tatsächlech ze begeeschteren a beweisen, dass wann d'Kanner eppes mat dem Geléierten ufänke kënnen, dat och ganz einfach. ze verhalen ass. Am Dikrecher Jugendhaus, do ass ëmmer eng lass. D'Nordstadjugend, déi probéiert den Jonken ëmmer erëm Neits ze bidden an fir Ofwiesslung am Programm ze suergen. Sou sinn nieft Sport an anere flotte spannenden Aktivitéiten dobaussen och mol ëmmer nees méi roueg Ugebueter am Indoor ugesot. De Fränz Dommertz, dee wor fir eis bei engem Zeecheworkshop dobäi.
Moien, ech sinn de Kim. Mir sinn haut hei vun Hariko, si mer an d'Jugendhaus komm fir den Jugendlechen ee Konschtworkshop ze proposéieren, wou si léieren Characters zeechen. Zeechnen, wat den Daniel, ee vun onsen Artisten, grad am gaangen ass mat hinnen ze maachen.
Also ech sinn den Daniel Prettenhofer, ech sinn 22 Joer al, ech sinn fräischaffende Kënschtler. Ech hunn am Hariko zu Ettelbréck mäin Atelier an wou ech och am Géigenzuch dozou Workshops proposéieren, wéi an dësem hei zum Beispill, wou mer elo Charaktere gezeechnet hunn. An dem Workshop geet et ëm Character Creating, an dass een e Kierper oder e Kapp zeechnet an dat am Fong léiert. Dofir brauch een u sech näischt, well et kënnt een an ech kann, et gi kleng Tricks, wéi een am Fong e Kierper duerstelle kann, wéi een e Gesiicht op einfach Aart a Weisen duerstelle kann. An dat weisen ech hei de Leit, an domat, dass si mat där Basis dann hir eege Charakteren kënne kreéieren. wéi si sech selwer fannen, also wéi se sech selwer duerstelle wëllen dee Moment oder wa se eppes hunn, wat se gäre maachen, datt se dat duerstellen. Jo, an et brauch een absolut keng Viraussetzung dofir.
Also wéi Dir hei gesitt, ech hunn hei bal, dat heescht, Eng hitt och ginn, dat ee berühmte Personnage aus enger aler Kannersendung vun fréier an dat ass meng Lieblingskannersendung déi ech emmer fréier gekuckt hunn an ech fannt dat cool dat ech lo hei geléiert hu wéi een déi gutt zeechne kann, wéi een hei Konture mécht a mat de Faarwe spillen fir dat et och relativ realitéitsno ausgesäit an ech fannt dat eng gutt Saach.
Dass mer an Austausch kommen, kënnen iwwer Saache schwätzen a gläichzäiteg och eben iwwert d'Aktivitéiten, grad elo an dese Covid-Zäiten, jo Ofwiesslung hunn, e bëssen déi vläicht ageschränkte Fräiheet, déi grad bei deene Jonken eng Kéier méi staark och wierkt, déi kënnen e bëssen ze reduzéieren zumindest emol, well et ass keng einfach Situatioun an beienee kënnen ze kommen an eppes. Ze erliewen. Ech denken, dat mécht eis mënschlech an deet eis alleguer ze gudden.
Och dësen ganzen August ginn nees eng ganz Partie Aktivitéiten an a ronderëm d'Jugendhaus zu Dikrech ofgehalen. Also onbedingt emol um Internetsite vun der Nordstadjugend eraluussen. Am beschten sech awer natierlech am Virfeld fir d'Aktivitéiten umellen. Zum Schluss bleift nach ze soen, dass gläich Kiermes ass, an zwar déi Kéier méi laang wéi een dat gewinnt ass, well soss keng Aktivitéiten geplangt sinn. De Rendez-vous fir d'Laurentiuskiermes ass vum 30 de Juli bis den 15 den August. Mir gesinn eis dann erëm den 16 August fir eng nei Emissioun vun Dikrech TV. Bis dohinner, mat et gutt a virun allem eng ganz schéi Vakanz. Äddi.